Right, boys. Wel, co ni, boys. Edrych lle fi. fi yn hotel. Hello, guys. What is happening? Shut my pethau. Roeson ôl i pop ti. Hei, cyn i ni gorau ymlaen, neud ffafr i fi, nid i. Clica'r botwn tan ysgrifio fyna nawr. O, a, ar gloch na. Ac wedyn, roll like grid. O, gwan. Ei, diolch i ti boi. Chwarae teg. Yeah guys, fi yn hotel! A'r reswm hynny yw fod fi'n ffilmo gyfres newydd Mabinogi Ogi, gyfres pedwar, ac fydd hynny ar Stwnsh cyn bo hir, ac hefyd dwi newydd ffilmo tu ôl y llen i chi guys ar Popty, a fydd hynny'n dod allan rhywbryd yn y dyfodol. Nawr, achos natur y swydd fi, fel y swydd yma ac swyddi eraill, byddwn ni'n ffilmo neu'n gweithio yn bell o adre, felly byddwn nhw'n rhoi ni lan mewn llefydd lyflu fel hyn. Nawr, fi'n siŵr fydd e'n debyg iawn i lot o chi, guys, ond dwi yn caru aros mewn hotels, ac yn wedig pan dwi heb aros mewn hotel yn sbel iawn, mae fe gallu bod yn cyffroes. Cyffroes iawn. Fydd i ymchwilio'r deg peth mwyaf poblogaidd i wneud yn hotel room i cadw chi'n entertained. Rhif 1. Freebies. Y pethau mae'r hotel yn rhoi i chi i ddefnyddio a chadw am ddim. Mae yna loads i gael, jyst edrychwch amdanyn nhw. Fel tes a coffis, soaps a shampoos, tegell, lamps, ffôns o hotel, teledu, drych, Ha, na, mond yn jocan, ond chi'n gwybod beth fi'n meddwl. Rhif dau. Edrych beth sydd ar y teli. Nawr, os ych chi fel fi, a fi'n siŵr bo chi, sdim lot o pobl yn actually gwylio'r teledu rhagor. A fi wastad yn meddwl bod e'n diddorol i weld beth sydd actually ar y teledu pan fi'n cyrraedd y hotel. Ond eto, mae hwnna'n mynd bach yn boring ar ôl ychydig, felly dwi'n awgrymu ddod â'r laptop neu iPad i gwylio Netflix a Disney Plus neu be bynnag. Rhif tri! O'r draw, Bruce yn beth. Sdim angen gweud hynny ddwywaith. Ooh, be gaf fi boys, be gaf fi. Yeah. Hello, hi. Yes, can I order some room service please? I love the... Hello? Can I have one of them, uh... Whatchamacallums? Ooh, chips please. A side of halloumi fries. Yeah. Yeah, no, that's it, thanks. Um, how, how much is that, sorry? How much? Rif pedwar. Galw lawr i'r front desk. Sa'n gwybod pam, ond dyna be fi wedi gweld ar y we. Hello, hi, is this the front desk? Hiya. Well yeah, the thing is, I'm doing that next week and I thought, you know, why not? Why can't I do it? Exactly what I said! Ti'n mynd i siarad Gymraeg ma, sa'n licio siarad yr iaith sili ma. Hei, na, fi'n gwybod. Ti mor ffynnu! Oh, shut up, paid a sôn. Paid a siarad â fi! Ok, bye bye. Rhydd pimp. Ha! Cari'r un yma. O'n i arfer neud e drwy'r amser pan o'n i'n ifanc. Knocker knocker. Gyn yn gwybod y gêm, mae jyst gyda fe loads enwau gwahanol. Basically, knock o drws rhywun a rhedeg i ffwrdd. Mor childish. Rhif 6, sti! Cysgu. Y peth gorau yn y byd i lladd amser ac hefyd y peth dwi'n joio mwya yn bywyd. Felly, night night. Cwtio lan nawr yn y gwely. A na i welch chi yn y bore. Nos da. Rhif 7! Be? Ha, classic! Neidiwch ar y gwely, neu os chi'n wyllt fel fi.

Rhif wyth! Na mae'r hwn fwy i pobl sy'n lico byw bywyd ar yr edge. Neud llwyth o sŵn tan bod rhywun yn rhoi complaint mewn. Fi'n meddwl na i ddechrau dysgrechen. Stop shouting, okay. Sorry. Alright, sorry. Uh, yeah, keep it down. Okay, paidiwch wneud hynny. Rhif 9. Neud bach o waith. Alla neud loads o waith i lladd amser, dysgu llinellau, ateb e-bost, neud bach o gwaith edito. Mae hwn yn ffordd gwych i treulio dy amser yn dda. Ond yn amlwg, o'n i'n bod gyda hwnna yn glo iawn felly nes i den yn lle. Hwyl fawr! Rhif deg! Os mae hynny i gyd yn methu if all else fails, neud beth mae fi di neud, dod a'ch PS Five gyda chi a chwarae hynny am orie. Come on boys! Right guys, dyna ni, deg peth i chi guys ddefnyddio i cadw chi'n entertain os chi byth yn bod yn hwyr. Tel. Gobeithio oedd y fideo yma'n ddefnyddiol i chi a gobeithio wnaethoch chi joio'r fideo hefyd. Os chi'n ffansi bod yn legend unwaith to, gwasgu'r botwm tanysgrifiad 'na, rho thumbs up ar y fideo yma i fi ac yna gwasgu'r gloch am y notifications. Fel hynny guys, fyddwch chi byth yn methu fideo, alright? Rhaid digon o nonsense, fi goffo paco achos fi'n mynd fori. Na i weld chi guys yn y fideo nesaf siwr o fod, ond tan hynny,